The Spiritual Father a dodoɔ no ara nim no sɛ ɔyɛ obi a wakoda wɔ sunsum mu a wayɛ sunsum mu adwuma akyɛ yie papapapa. Saa ara nso ɔyɛ obi a ɔdi ne ho ni wɔ n'adwuma mu. Sɛ wobɛnya ne ho asɛm kae bi aka wɔ n'adwuma mu deɛ, wonnya da because time biara no sɛ wotu anoma no aba ne nan so a, ɔwɔ ahummɔborɔ, ɔwɔ tema, ɔnim sɛ nipadua no biribi na ɛhia no ɛna watu anoma aba me nkyɛn a ɔwɔ gyedie wɔ me mu sɛ mɛtumi aboa no. Ebia sɛ meto mako na mede biribi agu akwan mu na medi nokorɛ ma nipa no, na sɛ ɛkɔ yie ma no a, daama no, ɔno nso akae me, watumi aba abɛyɛ biribi de ahyɛ me anuonyam. Ɔne Malam Mahmood Hassan, The Spiritual Father yi a ɔtoa yi, saa na ne suban teɛ. Enti wohwɛ me yi no, mesrɛ wo, ɛyɛ a na mote din Malam Malam no anaa? Ayɛ sɛ bonsam bi koraa. Obiara bɛtumi agye din biara de abɔ ne ho, but ne suban na ɛkyerɛ edin no a ɛkuta no no. Na mesrɛ wo, nyi mfiri hɔ. Hwɛ me na tie nea mereba abɛka no. Nkyerɛkyerɛmu no bebree bɛboa wo. Ebi wɔ hɔ a, ɛbɛbue w'ani ama woahu adeɛ bi a na wonnim, wobɛhu. Ebi nso wɔ hɔ nso a, ɛbɛma adeɛ bi a obi resisi wɔ ho, ɛbɛma w'ani aba nso, oh, adeɛ wei deɛ, asɛm a ɛsi, wɔresisi me. Anaasɛ anammɔn wei a metuiɛ no, eh, nnipa no, ɔ, ɔ, ɔbɛtumi aboa me anaa ɔntumi mmoa me. Ɛbɛkyerɛkyerɛ nneɛma bebree. Ɛno na ɔhu wo dayɛ mu nneɛma bi a ɛkɔ so. Ɛnti mpakyɛw wo hwɛni no ma no nna hɔ. Yɛn hwɛ bio. Dayɛ yɛ adeɛ bi a ɛyɛ yikyerɛ ma nipadua biara. Sɛ nnipa wo da na wo nsom dayɛ a, ɛyɛ a na ɛnyɛ. Dayɛ ho hia paa. Na nipa dodoɔ no a wɔn som dayɛ wɔn werɛ fi. Ebi nso som dayɛ a wɔn kae. But ɛsiane sɛ wɔn dayɛ no wɔbɛtumi asom dayɛ bi a biribi bɛsi bɛyɛ afe nti, ɛ, ɛ, ɔ, ɔfeel sɛ o me deɛ me dayɛ koraa deɛ ɛmmam. Nti ɔsom dae a na wɔato akyene wɔ baabi, nanso yɛbɛhwehwɛhwehwɛ no na saa dae no aba mu. Yɛnhwɛ, sɛ wosom dae na wonam gyanan bia mu a, ɛnyɛ. Wosom dae na yɛtu tokuro bi na wogyina tokuro no mu na dɔm bi gyina hɔ mpɛ sɛ ɔmo push wo de wo hyɛ tokuro no mu a, te aseɛ sɛ atamfo adɔɔso a yɛpɛ sɛ yɛhyehyɛ kwanbɔne bi ɛne wo fa so a saa kwan no koraa no ɛnyɛ wo suban no no because yɛwɔ nkurɔfoɔ bi a wo ho yɛ wɔn ahia wɔn wɔn bɛhyehyɛ ama wo wɔn bɛhyehyɛ asɛm no ama wo wate aseɛ ɛnyɛ sɛ saa na wo suban nti o but wɔn wɔn bɛhyehyɛ asɛm no ama wo na wɔn apia wo atom ne yɛaka sɛ ee asɛm ɛsi yɛ anka nti saa yi kyerɛ no ɛno na wobɛhu sɛ nkurɔfoɔ bi atwa ho ahyia ne yɛtu tokuro bɔ wɔn ani pɛ sɛ ɛpuhyi wo hyɛ mu. Nanso womma kwan ma ɔbammɔ mu nya de ɛno no no. Wasum daeɛ, ɔwɔ tae Wakaw, ɛnyɛ. Wasum daeɛ, Yabu wo tuo, ɛnyɛ. Wasum daeɛ, Wodidi, ɛnyɛ. Wasum daeɛ, Wonam amusieeɛ, ɛnyɛ. Wasum daeɛ, Na ayɛ sɛ awufoɔ nko ara na wohu ɔ, wohu awufoɔ, ɛno nso, ɛnyɛ. Wasum daeɛ. na wo ne obi reda wɔ daeɛ no mu. Ɛno nso nyɛ. Woasom daeɛ na yɛakye wo ahyɛ dan ketewaa bi mu. Wopɛ sɛ wopue woayɛ a wontumi mpue. Yɛakye wo kra de ahyɛ baabi wɔ sunsum mu. Hwɛ no yie sɛ yɛbɛku wo, sɛ yɛbɛma wo yareɛ o, sɛ yɛbɛyɛ wo dɛn o, wo kra no deɛ yɛakye no. Ɛyɛ sɛ wohu sɛ na wobɛtu anammɔn. Yɛnhwɛ ha nso bio. Woasom daeɛ na nsuo bi reda. wo mmateam hɔ. Nsuo no nhyɛ da nso. Bible so berɛ no wohu sɛ nsuo no yiri. Saa mmerɛ no, nsuo no amfa wo. Saa mmerɛ no, ɛkwan bɛtumi abue ama wo. Woasom daeɛ na aburo, anyin, wobubu, ɛyɛ, nneɛma bɛkɔ yie ama wo. Woasom daeɛ na wotu bankye, ɛnyɛ. Woasom daeɛ wotu mankani, ɛnyɛ. Ɛyɛ ɔbrɛ ne ahokyerɛ ne ateetee sɛ wonya saa aduro no a. hyɛ ne nso. Yɛnhwɛ ha nso bio. Abrabɔ mu nneɛma bebree na edi nnipa nya. Nnipa tu anammɔn sɛ meretu anammɔn akɔpem abrabɔ yiyedie. Obi wɔ hɔ a n'abrabɔ no nneɛma a ɛha no yɛ ohia. Ɔbɛtu anammɔn ohia anammɔn yi bi. Nanso ɔbɛkɔ aba no ɛnyɛ yie. Obi wɔ hɔ a yɛma no biribiara sɛ ɔnkɔyɛ a ɛnyɛ yie. Obi wɔ hɔ a ne ne ne ohia no a ɔredi no ɛyɛ sunsum asɛm. Daabi, obi na akyekyere n'abrabɔ de ahyɛ baabi, ɔmpɛ sɛ abrabɔ no obedi yie, ɛno wɔ hɔ. Abɛɛfoɔ tumi ha nnipa, kyekyere nnipa nso hyɛbrɛ de hyɛ baabi, ɛno nso wɔ hɔ. But sɛ abɛɛfoɔ na ɛha wo a, watu anamɔ a wakɔ, yɛayɛ biribiara ama wawie, woba a wɔntumi gye saa adeɛ no sɛe no. Nti sometimes nso sɛ wotu anamɔ na wokɔ baabi a obi a wakɔdware a, ɛsɛ sɛ ɔhwɛ w'akyi na ɔhwɛ sɛ woba no, ɛdeɛn na ɛde w'akyi na ɛreba. Ɛdɛ na ɛhaw? Ɛyɛ bɛ yie na yɛde haw woɔ? Anaa yɛakyekye wo sɛberɛ na ahyɛ daabi? Wohu sɛ ɛyɛ bɛ yie a, ɛsɛ sɛ wotumi twa wo ne abɛɛfoɔ no ntam sɛdeɛ ɛbɛyɛ a biribi a wɔde bɛma wo biara rensɛe. Nyɛ saa a, wobɛkɔ aba aba abɛka sɛ, anyɛ yie, hyɛ me nso. Afei nso yɛnhwɛ, bɛ yie yɛ adeɛ bi a ɛnyɛ bɛ yie, ɛyɛ adeɛ bi a ɛnyɛ bɛ yie wɔ fie a mmaa papa a ɛwɔ fie nnya awareɛ. Hɛ, wɔkɔ a, yɛbɛsan de wɔn aba. Bere yɛ wɔ fie a mmarima papa wɔ fie a ɛsɛ sɛ wɔnya awareɛ, ɛho bɛyɛ den ama wɔn. Bere yɛ wɔ fie a mmarima papa a wɔwɔ nimdeɛ a ɛsɛ sɛ wɔnya adwuma papa bi yɛ, adwuma no wɔnnya nyɛ. Bere yɛ wɔ fie a ɛtwe nnipa san. Bere yɛ wɔ fie a ɛtiatia nnipa sɛe nnipa abrabɔ. Because bere yɛ deɛ, ɔno no, hɛ, wopa a, tɔ kaa kyerɛ no, ɔbɛyɛ wo. Si fie kyerɛ no, ɔbɛsan ayɛ wo. Bɛnfo woma no sika koraa na ɔse hwɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɔwɔ sika anaa? Ɔbɛyɛ ama no ahia wo nti bɛwie deɛ woyɛ no papa koraa ɔbɛyɛ wo. Woaboa no koraa no ɔbɛsan atwa ne ho ayɛ wo ama kyerɛ sɛ mmoa no a wode boa no koraa ɔmpɛ sɛ woboa no nti bɛwie ɛho asɛm ka no ɛyɛ dangerous nti ɛyɛ a na wobɛtumi bɔ obi bɛwie da tra saa kɛkɛ wobɛhwehwɛ mu nso na ɔnyɛ bɛnfoɔ ɛyɛ sɛ wotwɛn bɛwie deɛ yɛnim nea ɛyɛ o. Yɛnim sɛnea yɛde bi redi no pɛ nya. Yɛwɔ nipa bi wɔ ha ne suban sɛ bɛyifoɔ but ɔno ara deɛ ɔnyɛ bɛyifoɔ but ne suban no sɛ bɛyifoɔ, ne kasa sɛ bɛyifoɔ, ne nneyɛɛ sɛ bɛyifoɔ nti ɛma obi atumi bɔ ne bɛyi kɛkɛ but wobɛhwehwɛ mu nso na ɔnyɛ bɛyifoɔ, ɛyɛ ne suban. But bɛyi ankasa deɛ ɛwɔ nipa ho a gyesɛ wawura sunsum mu ma wahu. adeɛ no ansa na woatumi agyina sɛ ɔyɛ bɛyifoɔ. But ayɛ sɛ ebia nipa suban bi ne ne kasa bi na wobɛka sɛ ɔyɛ bɛyifoɔ no deɛ, ɛno no deɛ ɛyɛ wo tiri mu na wabɔ aka. Enti yɛn ahwɛ yɛn mimitiwɔ sɛ nipa a wɔmpɛ mo asɛm no yɛ bɛyifoɔ. Bɛyifoɔ deɛ ɛ! Wontumi mmɛn no because me no m'adomakyɛdeɛ ne m'ahonhom a ɛkuta me ne me bammɔ a ɛkuta me no, bɛyifoɔ deɛ mebibire no a mɛyɛ bɛyɛ no fɛ. Wopɛ a, Deɛ biara a nnipa bɛyɛ ama me ayɛ nnipa fɛ no, me meyɛ abɛɛfoɔ nyɛ no fɛ because ɔdɛre, ɔntumi mmɛn me. Mema honhom siesie adeɛ, ne deɛ nsiesie adeɛ nti, me ne no nka. Ɛna me nso menkata bɛɛfoɔ so, woyɛ bɛɛfoɔ a mɛka. Nti no me me deɛ, sɛ wohu sɛ obi retete me paa, anaa obi ɔreha me paa, anaa ɔkyiri me, anaasɛ m'asɛm yɛ no nwunu paa a, ɔyɛ bɛɛfoɔ. Enti sunsum mu no a amanfoɔ wura mu srɛ sika de ma amanfoɔ mmoa no, ɛfiri tete ɛwɔ hɔ. But yɛnte aseɛ sɛ fake no dɔɔso. Wobɛnya nnipa bɛyɛ ten, yɛbɛka sɛ yɛwura sunsum mu aboa wo ama wo sikasɛm akɔ yie, nnipa baako pɛ. Na sunsum mu sɛ wowura mu abɔ awura mu asradeɛ de ama nnipa ɛyɛ sikasɛm no, bebree no fa saa kwan no so twa amanfoɔ a ɛnyɛ nokorɛ kwan because wɔnni saa tumi no wɔ sɛ wɔ hɔ but wayɛ n'adwene sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ saa adwuma no. Sikafrɛ, Nnipa bebree betumi afrɛ sika de ama wo, nanso wɔrentumi nyɛ ho amammerɛ mfa mma wo. Edu baabi a amammerɛ no wɔ no a, na afei wɔahu no sɛ onni mu. Wɔbɛfrɛ sika no nso, but sɛ obetumi ayɛ amammerɛ no, na ayɛ no den. Esiane sɛ ne tumi no nni hɔ nti, sikafrɛ deɛ, adeɛ a esua wɔ sunsum mu koraa no, ɛne ɛyɛ sikafrɛ. Enti sɛ obi frɛ sika na ɔbɔ ne ho samrane na me deɛ mabene na me deɛ meyɛ sei a, me deɛ a mekae sɛ, ɛnyɛ ɛno no, woabene, woafrɛ, mate aseɛ, but yɛ ho amammerɛ fa ma nnipa no nkonkodi, ɛno na ɛhia. Ɛne yɛwɔ nkurɔfoɔ bebree nso a wɔwura so nsuo mu frɛ sika, wɔntumi nyɛ ho amammerɛ, ɛwɔ hɔ, ebi nso ntumi nyɛ, enti wode wiase mu nneɛma nyinaa bɛma no nso ɔntumi nyɛ amammerɛ no mma no, na sika no si hɔ. Ɛne yɛwɔ wɔn nso a wɔtu anamɔn sɛ wɔnkɔpɛ sika no, ebi yɛ akɔdworɔ. Ɛ, wokyerɛ no sɛ ɔntɔ aborɔnoma ma akorɔsem annya bi, aborɔnoma nni bio. Woate aseɛ? Woka kyerɛ no sɛ kɔtɔ nwera fitaa koraa a, ɔse mannya bi. Nti saa kwadworɔ sei no, yɛmfa ntu anammɔn nkɔpɛ sunsum mu adeɛ. Wokɔ ne yɛkyerɛ wo saa aborɔnoma a, kɔpɛ w'aborɔnoma bra. Ɔno no koraa no, woakyerɛ no sɛ kɔpɛ aborɔnoma bra, ɔno nso ɔpɛ sɛ ɔma wo sika anaa wowo kɔtɔ ma no. Wei na ɛyɛ a na mmoyaa no yɛ gu mu no o, aborɔnoma no yɛtɔn wɔ dwam. Kɔ na kɔtɔ w'adeɛ brɛ. Nso wode sika rema no. Nti sɛ wode sika rema no na sɛ adeɛ no koraa yɛ fifty Ghana na ɔka kyerɛ wo sɛ hundred Ghana, sɛ wabu wo akɔdworo nti. Nti sɛ woretu anamo a, hyɛ wo ho den sɛ worekɔ no, o, nea ɛbɛkyerɛ obiara woatumi ayɛ. Obi wɔ hɔ koraa a, yɛayɛ adwuma no koraa ama no awie, ama no instructions sɛ, Manyɛ wei. Ɔse, O, me werɛ afi.

Nea obetumi ayɛ amammerɛ de ama nnipa no akodi no, ɛno ne yɛhwehwɛ. Ɛ! Adeɛ biara a wopɛ wɔ baabi a obi ma nso, ebi wɔ ha. But ne nyinaa ani gyina sɛ wobɛnya nipa bi a odi nokorɛ na obetumi ayɛ dɛn? Aboa wo. Enti wohwɛ ma no obi a watu anamɔn bi a ɛfa wo sikasɛm ho, sɛ ɛyɛ nsanto, sɛ ɛyɛ pocket note dura yi a aba yi o, ɛna watu anamɔn no yazan wo a, frɛ me na yɛnni nkɔmmɔ na bra na menyɛ mma wo. Me me deɛ no, mɛkyerɛ wo biribi ketewa bi na de aba na yɛayɛ ama wo. Ne ama three months kɔkɔ trae wo trae na wohu sɛ ɛyɛ adwuma a ansa na wabɛda yɛ ase nyɛ sɛ wobaa yɛ a ne agye wo ho sika nyina yɛ hap yɛ hɔ yɛ nyɛ saa bɛ bi wɔ hɔ nso obi akɔ sɛ ɔɔkɔ akɔ gye mmoa no ɔkɔɔ yɛ no ne abo no ne agye ne ho sika nyina anyɛ bia wo aduro na wo yɛ anaasɛ wo yɛ arɔba wahu saa suban wei ɛmmoa nipa no aba wɔ hɔ sɛ ɔbɛyɛ adeɛ wo nso adeɛ wo nyɛ mmaa no. Ɔ ɔhwɛ kwan a ɔde no mfa so a ɛnyɛ ɔkwata nso a bɛbo no na wasan agye ne ho sika. Enti sɛ woyɛ obi na ate saa a, sunsum mu adwuma no, te aseɛ sɛ wonka ho. Wo suban nsɛ obi a ɔyɛ sunsum mu adwuma. Wo nso deɛ wo tu du sika adwuma no de biara azan na wonsa amanfoɔ a wonyae da. Ɔ ɛyɛ a na yɛka neɛ sɛ yɛbɔ akyi. Yɛtumi tu nnuaba, yɛde yɛ nneɛma, nhaban bebree wɔ hɔ a ɛyɛ wonders. Wate aseɛ? Yɛwɔ ahaban bi kɛkɛ, yɛde hyɛ nsuo mu anaa yɛde dware kɛkɛ sei bɛyɛ seven days. Obi tam sika na ɔde twa nsuo mu bu, sika no bɛbu, ɛmu bɛku sei pen. Nhama bi wɔ hɔ a ɛyɛ wonders, ɛ, wɔ ahaban bi wɔ hɔ sisi a wode dware yɛde tuo siw so sei bow, ɛ, nsuo na ɛbɛba. Ahaban bi wɔ hɔ sisi a yɛbɛkyerɛ wo na electric fish, nea ɛwɔ nsuo mu no, hyɛ no amonamono na yɛde ayɛ adeɛ ama wo. Masa, sɛ yɛde tuo kyerɛ wo so na yɛbɔ boo, wobɛhu sɛ na nsuo na ɛbɛfiri tuo no mu aba, aboba no ho. Yɛbɛhwehwɛ no baabi anyɛ but mind you me me ba me hɔ na abɛpɛ saa adeɛ a na me me wura susu mu ahwɛ sɛ wo nyɛ korɔnfoɔ dea because me wo ba me hɔ abɛka sɛ wo pɛ tire duro wo pɛ sika aduro agye sɛ me wura susu mu ahwɛ sɛ wo nyɛ korɔnfoɔ dea because me nfa wei mmaa na afa adeɛ ankɔ fa ankɔ bobɔ bo amanfoɔ korɔ no me me me kyi because me nso me wɔ abusuafoɔ wɔ hɔ ɛnti no yɛ very careful obi biara a wo hwɛ no wei yɛ Malam Mahmood Hassan the spiritual father wo bɛ nya mo wɔ Kasoa Bonwa Bujumbura estate junction wɔ hɔ ɛna wo bɛ nya me. Mepakyɛw, nɔma no a ɛda screen no so no, bɔ mmɔden afa, ɛno na ɛho hia. Wotie me nsɛm no a, wotie no deɛ mu odu. Woamfa nɔma no a, ɛɛ, ɛbɛyɛ den ama wo. Sɛ woba mu hɔ sɛ instant na apɛ o, mekyerɛ wo deɛ wode bɛba na mafrɛ instant no ama wo na mayɛ amammerɛ ama wo. Obi a ɔbɛka akyerɛ wo sɛ ɔbɛyɛ instant ama wo amammerɛ biara nni hɔ biara no, ɛyɛ atorɔ. Obi a ɔbɛka akyerɛ wo sɛ ɔbɛyɛ pocket road drive ee, ah, akwankyerɛ biara nni hɔ a ɔbɛkyerɛ wo sɛ ebia woyɛ wei a, ɛbɛsɛe. Woyɛ sei a. Ɛɛ wonnya problem biaa wobɛyi sika correct no te aseɛ sɛ ɛno no deɛ agorɔ bi na wodi ɛyɛ sɛ wotumi yɛ adwuma no ma nipa no na woyɛ amammerɛ ma no woyɛ amammerɛ ma no wie a nipa no adeɛ no a wode ama no no wonnya sunsuansoɔ biaa so wate aseɛ fine saa na ɛteɛ nti sɛ wohwɛ me yi na wotie me no tu anamɔn obi wɔ hɔ ɔtɔ adeɛ a yɛntɔ obi wɔ hɔ a ɛɛ sika tɔ ne nsam a na ahye yɛka sɛ sika tɔ nsam a na ahye a yɛnkaa sɛ agya na atɔ nsam a obi sɛ yɛse sika tɔ me nsam a agya me menni sika koraa da bɛn na mekuta agya atom Ɛnyɛ ɛno, ɛyɛ kasakoa. Sɛ ebia wokuta sika, womfa nyɛ, wonhu nea wode sika no ayɛ. Sika no nyinaa kɔ. Womfa nsii dan, womfa ndii w'anom, womfa nkɔyɛɛ biribiara. Nanso woyɛ adwuma no, yɛahu sɛ sika no ɛso te aa. Wohu sɛ sika no a wokuta a wode yɛ adwuma no nyinaa, sɛ sika no koraa a, wonnya. Wonhu biom. Ɛno na yɛka sɛ ɛyɛ kasakoa sɛ wosɔ sika mu a na ahye. Obi nso wɔ hɔ a, hɛ, wopɛ atam dan yi mu nyinaa sika, fa ma no sɛ ɔmfa nyɛ adwuma. Ɛbɛtɔ da a wobɛbisa no, ɛyi, ɛyi, kaprɛ koraa, si, kyerɛ sɛ one cedi koraa, onnya mma wo. Ɛno nso ɛyɛ abrabɔ mu nsɛm. Obi nso wɔ ha ne tiri nyɛ, ɔnni lɔke. Hɛ! Ɔbɛyi wiase mu nneɛma nyinaa de ama nnipa nso nnipa bɛsan atan no. Ɛno nso wɔ hɔ. Ɛyɛ sɛ wohwɛ ne yɛyɛ ma wo. Obi wɔ hɔ wɔ adwuma mu, ɔne ne bɔs. Hɛ! Ɔbɛyɛ biribiara ama ne bɔs nanso woboa. Hɛ! Ɔbɛteatea no saa ara. Wayɛ adeɛ no ama no ayɛ fɛ koraa no, bɔs bɛka sɛ ɛnyɛ fɛ. Ɛyɛ ɛyɛ lɔki ɛyɛ ɛyɛ lɔki bi a ɛsɛ nnipa a wɔhwehwɛ no ara de nante. Sɛ wowɔ saa tebea wɔ mu a, te aseɛ sɛ ɛɛ w'anuonyam no ɛwɔ fam pa ara. Da biara amanfoɔ bɛteetee wo saa. Wo ne nnipa te ɛnnɛ yi a ɔpɛ w'asɛm, ɔkyena ɔmpɛ w'asɛm bio. Ɛno saa ɛsɛ wotu anamɔn ba. Obi wɔ hɔ a ɔwɔ spiritual marriage ama awareɛ ho ayɛ no den. Wowɔ spiritual marriage a awareɛ ho yɛ wo den. Obi wɔ hɔ a spiritual marriage no. Ɛha no wɔ n'awareɛ ho. Obi nso ɛha no wɔ n'adwuma ho. Obi wɔ hɔ sɛ bi a ɔdi dwa na ɔsom daeɛ sɛ ɔne obi ada a, ɔkɔ a dwa no koraa no obi ntɔ n'adeɛ. Obi wɔ hɔ ɔyɛ business man, sɛ ɔsom daeɛ na ɔhu sɛ bi a ɔne obi ada a, sɛ ɔne obi abuku appointment bi koraa wɔ business a ɔreyɛ ho a, ɔbɛhu sɛ nipa no bɛfrɛ no sɛ masesa m'adwene yɛnnyae. Ɛbɛsi ne kwan saa berɛ a ɔbɛbrɛ ansa na adwuma no asan abuebue no, ɛno nso ɛwɔ hɔ. Enti wo hwɛ mi no fa nom ano a ɛwɔ screen no so no wobɛnya mo kasoa gomua bujumbura nti sɛ osi kasam o sɛ dɛn o ɛna tete apansan a bɔ mmɔdea sɛ wode bɛ abɛdan malam mahmood hassan the spiritual father yɛn hwɛ bi awɔɔ ho na ayɛ ne den awɔɔ no ɛho ayɛ wo den woanante a woabrɛ wo bɛ ɛbɛ wura sunsum ahwɛ sɛ ɛdɛn na ɛsi wawɔɔ no ho kwan ne yɛahwɛ ne yɛadi ho dwuma yɛ dɛn ɛde ama wo obi wɔ hɔ yareɛ yareɛ no adi ne nya akyɛ Wɔ ɔkɔ hospital a kwaakwaakwaakwa nso ennyae. Mepakyɛw, yare bi a ɔde bɛkɔ hospital a dɔkta bɛyɛ n'adwuma na ennyae no, te ase sɛ ɛnyɛ dɔkta yare. Sɛ yare no yɛ dɔkta yare a, ɔde n'aduru ka a, ɔyɛ ho adwuma a, ɛkɔ. Bae sɛ deɛ ɛtɔ ama wɔ sunsum mu a wode kɔ dɔkta koraa a, ɔbɛyɛ ara nso ɔntumi nyɛ. Nteteaseɛ, fa ba dan yɛn na yɛnni ho dwuma na yɛnhwɛ na yɛnsaw yareɛ. Yɛwɔ obi wɔ hɔnom a ɔse me no meyɛ sunsum mu adwuma but m'ani no ɛnhu adeɛ. Mpakyɛw sunsum mu adwuma no sɛ w'ani nhu adeɛ a wontumi nyɛ. Ɛsɛ wonya ani a yɛde hu adeɛ na wotumi sunsum mu adwuma no obi de adwuma ba a woatumi agugorɔ sunsum mu ahu nea ɛkuta adwuma no na woatumi atwam na woyɛ adwuma no ayɛ yie. Na sɛ woyɛ sunsum mu adwuma na w'ani nhu adeɛ a ɛmmoa. Ɛnti obi a ɔse mepɛ sɛ yɛbue m'ani wo ba a yɛbɛbue w'ani ama wo. Yɛ deɛ yɛwɔ sɛ yɛreboa nnipa, nea wopɛ no a ɛbɛboa wo a ɛbɛboa amanfoɔ a yɛ deɛ yɛde bɛma wo. Obi nso wɔ hɔ a ɔbɛtumi aba sɛ ɔpɛ banbɔ, banbɔ nso deɛ yɛwɔ banbɔ kɛseɛ paa, sɛ wo banbɔ no back to send ɛyɛ very powerful, ɛnneɛ da bi a meka ho asɛm, sɛ nnipa di wo ho agorɔ a, nea ɛbɛyɛ no no wɔn ankasa wɔbɛnunu wo, but wo no te aseɛ sɛ Mɛmpeper wo ho nnkɔyɛ obi adeɛ because wowɔ bammɔ kɛseɛ ɛgyina wo so a wonim sɛ obi di wo ho agorɔ a ɛbɛpira no nti wo nso mɛnkɔdi obi ho agorɔ but twɛn na ɔno deɛ ɔso ɔno na ɔno deɛ ɔwɔ titi nipa ɔno na ɔno deɛ ɔfee sɛ ɔno deɛ ɛ ɔbɛfa kwan bia so na ɔde w'akyi aka fam a ɔnkɔ so na wo nso back to sender no ɛne no didi nhyia a wobɛhu sɛ biribi wɔ baabi so wate aseɛ nti sɛ bammɔ na wohia a Hwehwɛ Mallam Mahmood Hassan ɔbɛhu abɔmbɔ kɛseɛ paa hwɛ ɛno nso obi wɔ a na ɔyɛ driver hɛ yɛde car ma no a ɛbɛsɛesɛe saa yɛgye car no ma obi a ɛnyɛ saa nti dɛn biaa ma ɔnya car ntwi mepakyɛw hwehwɛ me yɛnni ho dwuma ɛma wo obi wɔ taxi driver ɔde car no bɛpie obiaa ntirim Yɛnfie mfrɛ no da, ɔde bɛnante saa na wasan aba fie. Mepakyɛw, ɛnte biara na yɛagye kaa no afi ne nsam. Sɛ saa na wokɔ adwuma yɛ o a, hwehwɛ Mallam Mahmood ansa na akyiri kwan, yɛbedi wo dwuma ma wo. Obi wɔ hɔ, ɔne ne kunu na ɛte fie. Hɛ! Ɔyɛ biribiara ma ne kunu, nanso sɛ paa sɛ ne kunu bɛnya time akɔ ne ho o, ɔmfii no koraa. Kyerɛ sɛ biribiara a ɔbɛyɛ ama ne kunu biara, ɛnyɛ no fɛ. Gyama seesei no, ɔtoɔ no koraa no, ɛyɛ no sɛ ɔnnya awareɛ. Nnyae awareɛ no, hwehwɛ Malam Mahmood Hassan na yɛmfa nneɛma ngu akwan mu. Sɛ obi na ɔte wo ne wo kunu ntam o, sɛ obi na ɔgu awareɛ no o, sɛ ebia sunsum awareɛ bi na wo kunu wɔ o, ebia w'ankasa wowɔ sunsum awareɛ bi o, ɛna ama ɛreba ma wo kunu ɔmfii wo a, wobɛhu yɛn a yɛbɛdi dwuma de ama biribi ayɛ kama. Mepakyɛ ɛnnɛ wohu Malam Mahmood Hassan yi, wo haw to atwa. Baa mempɛ obi a ɔyɛ akɔdworɔ, woyɛ akɔdworɔ a mma me hɔ. Because yɛwɔ obi wɔ hɔ obetumi atu anamɔn, wokɔ ɔkɔ woka kyerɛ no sɛ ɔntɔ aborɔnoma koraa no a, ɔ ɔ ɔse me me me mannya bi, mempɛ saa suban no. Because me no mempɛ sɛ mɛgye sika wɔ wo nsam sɛ fa sika bra na menkɔtɔ wo nnifa, mempɛ saa adeɛ no. Enti no ebia wo ba na yɛhia aborɔnoma a kɔtɔ bra na yɛnyɛ wo adwuma ma wo, me deɛ ɛno no. Enti yɛn no wo ba yɛn hɔ na yɛfrɛ sika no a na yɛayɛ yɛbɛ yɛbɛyɛ amammerɛ ama wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ mfa sunsuansoɔ biara nyɛ dɛn ɛmmrɛ wo na yɛama wo true ones na woabɛdae ase.

Siliva no, yɛrehyira so, na afei yɛahwɛ sɛ handkerchief no a ɛtitiw mu baako a ɛtitiw mu anan no a yɛde hyɛɛ ɛɛ yɛfrɛ no sɛ dɛn, siliva no mu a mebibire kyerɛɛ mo no, ɛdɛn na epue firi mu ayɛ dɛn aba. Enti no, ɛɛ hwɛ no yie na woadi ho adanseɛ nso paa. Enti no, ɛɛ mehyira so, mehyira so wie a, ne abue so ne ahwɛ sɛ ankakyif ne atitii mu foɔ no a yɛde guu empty cylinder no mu a ɛsi m'anim yi no, ɛdɛn na ayɛ dɛn apue fi mu ayɛ dɛn aba. Ɛɛ, yɛhyira so awie, na. Ɛɛ, handkerchief no a yɛtetee mu no fɔɔm ani o, akaasi. Na akaasi no, dɛn na ɛwɔ mu? Aborɔnoma, wahu? Hmm? Hmm. Dɛn bio? Aborɔnoma. Hmm? Dɛn bio? Aborɔnoma. Ah? Wahu? Mmiɛnsa o. Aborɔnoma nko ara mu mmiɛnsa. Hmm? Yɛnhwɛ. Aborɔnoma mmiɛnsa yi a mode wɔn aba yi, hwɛ no yie o, aborɔnoma baako baako mmiɛnsa na yɛyi afiri mu. Hmm? Hmm? Fine, ɛnie. Very nicely. Ah? Yɛhwɛ. Yɛ deɛ, eh, wɔn adi kan, mpanimfoɔ adi kan eh, eh, ah, ah, ah, ah, ah, akyekyere wɔn. Yɛsane wɔn. Ahaa, wahu. Aborɔnoma mmiɛnsa na yɛyi fii mu no, yɛnwie o, hwɛ no yie paa. Na nea edi akyiri a ɛba koraa deɛ, ɛkyɛn, ɛkyɛn aborɔnoma no. Ɛde ye, aborɔnoma no nie. Ho, wahu? Wahu nea aba? Ha? So wahu? Ahem. Wahu ɔ? Wahu aborɔnoma no? Mmiɛnsa, ebinom bɔ anom beyi aborɔnoma baako a na wɔyɛ dede. Wowɔ aborɔnoma baako pɛ na yiiɛ, wosɔ no nso a na ɔyɛ dede. Wo na wabene. Wahu aborɔnoma mmiɛnsa. Na mmiɛnsa no akyi no, deɛ ɔgu mu no, deɛ ɔgu mu no, wobɛhu ani so nnɛ. Wobɛhu sɛ biribi wɔ baabi. Ha, wobɛhu sɛ biribi wɔ baabi. Na meka kyerɛ wo, obi bi a yɛakyekyere no de no ahyɛ baabi, sane a yɛresane mmoa yi, yɛsane no, obi bi a yɛakyekyere n'abrabɔ de ahyɛ baabi. Mmoa yi a yɛresane ni, yɛsane no. Ne bia n'ahoa, n'abrabɔ, atete apansan, yɛde akɔhyɛ nsuo bi ase, yɛde obu bi ato so, yɛsane no, obi biara a ɔwɔ awoɔ mu na yɛapadlɔko no, yɛ, yɛ, yɛ, yɛ, yɛrebue. Enti, wo hwɛnhwɛn yie. Obi biara a ɔpɛ sɛ ɔyɛ biribi na adeɛ no ayɛ dedenden ama no, wo hwɛ mi.

Huh? Sika na ba ba nie. Huh? Ɛnie o. Ɛnie. Huh? Hmm. Ɛyi ba yɛ na mu mu hu yɛn ɛnie. Ɛnie ɛyi akyire. Ɛsɛm nyinaa kyerɛ o. Hmm?

Saa five hundred no adɔba no yɛnfɛ no a na ebi hyira so ama wo de biaa bɛyi sɛ instant na wopɛ a wofrɛ yɛn a yɛbɛkyerɛ wo mmoa a wobɛyɛ aba biribi kakra bi na yɛafrɛ no yɛfrɛ ma wo a na yɛakyerɛ amammerɛ kakra bi a bɛyɛ no adoa de akɔ na yɛama wo three months na woabɛda yɛ ase wokɔ ɛtɔn dansi a yɛma wo a yɛnyɛ wo hwee yɛbɛgyaa wo a wode akɔ three months na woabɛda yɛ ase nti wo nhwɛ yɛ yi deɛ tu anamɔ mma nnyɛ wo te sɛ baabi a wokɔɔeɛ a yɛfrɛ sika ma wo a woyɛ wiase amammerɛ nyinaa nso a wo nsa nka sika yɛhɔ deɛ ɛnte saa wobaa a yɛfrɛ sika a yɛbɛyɛ amammerɛ ama wo. Wate nea meka no ase? Enti yɛ very careful na ma w'ani nna hɔ. Na ebinom nso wɔ hɔ a, wɔbɛtena afidie yi so a, instead of sɛ yɛma no akwanya no, wɔnhwɛ nsɛm a ɛho nhia, ɛnneɛ wɔbɛtoto apaa so n'ano dɛdɛɛdɛ, wobɛkɔ no wɔn nso wohu hwee, na wo problem da so da wo so. Obi nkaa sɛ obi bɛkasa mma obi ntie obi deɛ, but wotie no a, tie no aso pa mu, na wo nso ma w'ani nna hɔ na hu sɛ nipa no ɔbɛtumi aboa wo anaasɛ ɔntumi mmoa wo. Ɛnyɛ baabiara na yɛkɔ, obi wɔ hɔ a wokɔ sɛ ɔmmoa wo no, na ɔno ne yiyedie na ɔpɛ firi wo hɔ, nti ɔnnwene wo ho. Wobɛtɔn waho wo fie nyinaa de aba no koraa a, ɛmfa ne ho. Ɔno no, ɔnyɛɛ n'adwene sɛ ɔboa wo. Obi nso wɔ hɔ a wokɔ ne hɔ nso a, wowɔ gyidie sɛ ɔbɛboa wo nso, na ɔno nso wahunu sɛ ɔno ɔmmoa wo, ɔbubu wo koraa ma wasan de problem ayɛ dɛn, aka wo ho. Obi wɔ hɔ a wokɔ ne hɔ no, problem a wode kɔeɛ no, na problem no ebi abɛka wo ho, because ɔnyɛɛ n'adwene sɛ ɔboa wo. Mepaatwɔ, wohwɛ me no, mewɔ tema. Wɔ hu mɔbrɔ wo ba no wo problem no me pɛ sɛ ɛtimi kɔ na wabɔ me din pa na da a wobɛba biom no wo de obi nso adi wakyi ayɛ dɛn aba masoɛɛ ɛnti obi biaa a wo hwɛ me fa nɔma no ɛda screen no so no na frɛ me wo ba me hɔ a frɛ me na me ne wo nkasa ansa na waba wo sɔre ato ansa sɛ wo ba ma me ma wo ma. Ɔɔ wontumi sɔre ato ansa wo wo ba, wo a womfrɛɛ me, me ne wo nni nkɔmmɔ, wonnim nea ɔbɛyɛ, wobaa yi womɛdua gate, wobɛha me ne nkɔmmɔ kɛkɛ, masa, ɛnyɛ sɛ yɛtoa sɛ yɛbɛkasa kɛkɛ o, ɛsɛ kasa kakra a yɛbɛkasa wɔ hɔ no, ɛde mfasoɔ bra ba ma nipa no a ɔbaeɛ a yɛne no kasaeɛ no. Enti no wo bɛba me hɔ a, woafrɛ no ama no frɛ me ansa na menkye, bisa me adeɛ a wo so wopɛ no, mɛtumi ayɛ ama wo a, mɛka akyerɛ wo sɛ mɛtumi ayɛ ama wo na menkyerɛ wo awoboa a wobɛyɛ aba. Sɛ wosɔre na woamfrɛ me na woaba puu ato ansa. Ɛnyɛ ade a wɔbɛma kwan ma wɔawura wo wo nteteaseɛ saa. Enti hwɛ no yie nso sɛ woreba me hɔ nso a, mepɛ obi a ɔwɔ gyidie a ɔwɔ akokoduro. Ɛnyɛ obi a woka sɛ kɔtɔ aborɔnoma korɔ ɔse manya, woka sɛ kɔ market koraa kɔtɔ akokɔ korɔ ɔse manya. Sɛ woredi saa suban wei tu anamɔn a, wo kwansaafoɔ no wɔbɛtwa wo adi. Ɔse nneɛma bi wɔ hɔ a ɛsɛ wo ara wokɔ ho, ɛnyɛ adeɛ bi a yɛntɔn wɔ dwam. Na me deɛ nea me menim ne sɛ ebi a oh wobɛkɔ obi hɔ kɔpɛ ayi yɛfrɛ no se dɛn yɛnka no sɛ ayi ayi mmotatirinyi mmotatirinyi deɛ wo no a woyɛ aduro no wo na ɛsɛ sɛ ɔkɔpɛ because mmotatirinyi no ankasa mu koraa no wokɔtɔ ɛsɛ sɛ wo try na asoma obi sɛ ɔnkɔtɔ ɛtɔn wɔ dwam nti wɔ hɔ no deɛ saa nneɛma bi wɔ hɔ a wo no a woyɛ adwuma na ɛsɛ sɛ ɔkɔtɔ ɛnyɛ wo na ɛsɛ sɛ ɔka kyerɛ obi sɛ ɔnkɔnkɔpɛ mmotatirinyi no wode to fam a ɛnante o ɛna ɛnante no koraa no Ebi wɔ hɔ a na awu nti ɛsɛ sɛ wotrae. Ɛno koraa bɛtrae no, wode paneɛ na ɛbɛka no. Wode paneɛ a yɛde pam adeɛ yi a tokuro wode ka no na sɛ ɛyɛ adwuma na ɛnwui a, paneɛ no bɛbu kpɛn na woahu sɛ ɛyɛ adwuma. Nti nyɛ mogya tirimii biara na obi nkɔpɛ mmrɛ wo because ebi wɔ hɔ koraa na ɛyɛ dua nso na awu. Nti sɛ woka kyerɛ obi sɛ ɔnkɔpɛ mogya tirimii mmrɛ wo a, a wo a wo a woyɛ sunsum adwuma, wotumi mfrɛ no na wontwe tirimii. Nti ɛhɔ no na ayɛ sɛ w'adwuma no wonnim w'adwuma. Nti monhwɛ no yie. Na mo a mo mo mo nyɛ sunsum adwuma, mo nni tumi biara, mo bɛ tena dwa mo anum, na mo de mo adwene na ɛdidi no, mo nhwɛ no yie, bɛ ara sɛ adwuma no mo yɛ asɛe no, nti mo mo nhwɛ no yie, me deɛ afutuo kakra a me de bɛma mo, adwuma a ɛho te, afei nso mo nni nokorɛ mma nnipa no, obi de adwuma brɛ wo na adwuma no wo ntumi nyɛ a, gye, twe wo firi ho, nkɔ gye adwuma a wo ntumi nyɛ, ɛna nnipa bebree na ɛba hɔ nyina, ɛnyɛ wɔn nyina na wɔn pɛ sɛ wɔn wɔn ba bɛyɛ adwuma o, ebi wɔ hɔ wɔbɛsɔ ahwɛ, nti sɛ ɔde adwuma ba na ahwɛ na adwuma no ɛnni tie a, pam no na ɔnkɔ de baabi. Wohwɛ nea n'asɛm a ɔde reba no, ɔrehyira ɔsoro sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ adwuma na wayɛ adwuma ama no. Enti monyɛ monyɛ ahwɛyie na mompa honhom a ɛyɛ papa mfa nyɛ adwuma. Deɛ afotuo a mede rema wo no, yɛnsua nhaban a ɛyɛ wonders, nneɛma a yɛde yɛ adwuma, nhaban ne nnuaba a ɛsa yareɛ, ne nyinaa yɛnsua nka ho na ɛmmoa na adwuma no nsi bɔ. Enti woyɛ sunsum adwuma a, afotuo a mede rema wo no, mmɛdi wɔn a wɔba nom sika akyi. Di nokorɛ ma wɔn, ma wɔn nokorɛ nyɛ adwuma ma wɔn. Na wo na wɔba wo hɔ no, wɔagye wo adi na wɔaba sɛ boa wɔn. Hwɛ yie na woamma ntoro anni wo kwan. Hwɛ yie na woamma w'ani ammere wɔn sika. Hwɛ yie na woamma ntoro anni wo kwan. Woyɛ saa no a, na wo sunsum mu adwuma no, woato akyene. Afei brɛ wɔn ase ma wɔn a wɔba wo hɔ no, wo ne wɔn nkasa yie, tie wɔn, boa wɔn, mmrɛ wɔn ho akyere wɔn. Ɛno na ɛbɛboa ma wɔakyerɛ sɛ wo sunsum mu adwuma no a woreyɛ no, woreyɛ sunsum adwuma papa. Enti obiara nyɛ ahwɛyie na ɔnyɛ n'adwuma yie. Wei yɛ Malam Mahmood Hassan, The Spiritual Father. Wobɛnya no wɔ Kasuar Goma, Bujumbura no. Sɛ sika na wopɛ o, sɛ dɛn na wohia o, ɛne nea ɛyɛ nsɛnkyerɛnne wɔ ha bebrebe yi, handkerchief a yɛtee mu fua de guu me silver mu mu na esiiɛ. Ɛno akyi aborɔnoma a edi akyi bae mmiɛnsa. Binom yi baako a na wɔyɛ dede. Mmiɛnsa na edi akyiri aba. Yɛn sika na eguan wee no, yɛanhu nea yɛde yɛ. Enti sɛ me deɛ sɛ wo sikasɛm atete apansan, w'abrabɔ atete apansan, woatu anamɔn wɔ instant yɛatwa wo. Ɛ! Yɛama woayɛ wiase amammerɛ nyinaa. Wɔntumi mfa sika no mma wo, wɔntumi nhyira so mfa mma wo, bra Mallam Mahmood Hassan no yɛasoɛ, mɛyɛ no kama ama wo, ɛɛ pocket no dry, woatu anamɔn, woagye akɔtoɔ, enti ɛmma, mepaakyɛ wo, bra yɛasoɛ yɛ, yɛyi deɛ yɛbɛyɛ ama wo, wompɛ nsunsuansoɔ, yɛbɛkyerɛ wo kwan a wo, nea wobɛfa so a ɛmfa sunsuansoɔ biara nyɛ den mmrɛ wo, nsuro, yɛ hɔ no woba a ɛnyɛ hu saa, but yɛde nneɛma gu akwan mu a na ɛbɛhu sɛ woaba Sunsum Wura asoɛyɛ, nti wo a woafa me nɔma biara no, frɛ me na yɛnni nkɔmmɔ. na menhu menkyerɛ wo ahoboa a wobɛyɛ aba. Bere biara nso a woaba m'asoɛyie biara nso a mɛma wo, mɛkyerɛ wo akwankyerɛ biara mu, wɔ sunsum mu akwankyerɛ bi a mede ama wo biara no, hwɛ na fa nneɛma to yie, na yɛ hɔ deɛ ɛnni hwammɔ, deɛ wopɛ no wo nsa bɛka. Malam Mahmoud Hassan, the spiritual father, yɛatwerɛ agu aseɛ, hwɛ no yie, fa ɔno na worehwɛ no no, meda ase sɛ woasɛe wo mmerɛ na woahwɛ Malam Mahmoud Hassan. The spiritual father a wobɛnya mu Ɔkasoa Gomoah Bujumbura. Wobɛba a, frɛ me na me ne wo nni nkɔmmɔ ansa na mahu deɛ wopɛ no ansa na woaba. Deɛ yɛbɛkyerɛ wo sɛ yɛ biara no, woayɛ no pɛpɛɛpɛ. Yɛ hɔ deɛ, yɛnni hwammɔ, ɛnti no hyɛ no nso. Meda obi biara ase sɛ wahwɛ me, na sɛ nnɛ wobɛsan anya me bio.